Jami aryo-ni ducu ma dok anongo wawaci ni teko ki ryeko pa Lubanga-ni kiketo en i kom Kricito, kipiko i kome, kimiyo i kome. Lubanga onyuto tekone ki ryekone i wi lobo kany kun wok ki i kom Kricito. Lok i kom yatariya ki tung bot jo ma tye ka rwenyo woko nen calo gin me miyo. Ento ki tung botwa, wan jo ma Lubanga tye ka larowa, obedo tek pa Lubanga. Wacce lok kom yatariya ma kiguro iye Rwotwa Yecu Kricito. Yatariya ma kiguro iye Wod pa Lubanga. pi laro lobo, pi laro lubalo ki tung bot jo ma tye ka rwenyo arwenya ki i wi lobo pien ni i wi lobo kany tye jo ma tye ka rwenyo gin gitye jo ma gitye ka rwenyo gin gitye cen gin jo ma tye ka rwenyo ki bot Lubanga-ni. Jo ma rwenyo gitye ka rwenyo ki bot Lubanga, gitye ka ao ki bot Lubanga, gitye ka loko ngegi ki Lubanga, gitye ka neko wigi o, kobedi ni dano opoto ki lok ma kiwaci ni nge-ni oneko wiye o, mm? ka iwaci ngat ngat mo ni oneko wiye o, nongo okwanyo tamme o, nongo okwanyo mitine o, nongo okwanyo ngecce o, nongo okwanyo nongo odingo yite o akaka, nongo omiyo wanga kakar dek bed waneno gin mo ma in itye ka miti ni otimmi dek bed wawinyo gin mo ma in imiti gutimmi dek bed watimone ento nongo owinyo nongo ongeyo nongo ongeyo ci kiwaci ngero oneko wiyeo ngero oneko wiyeo te lokke ni pe ye timo gin mo ma kimito ni ci omiyo bene ki bot jo ma guneko wigi o ki tung bot Lubanga gin gineno lok kom yatariya ma wan watito pire kare ducu pien ka watito lok kom yatariya nongo watye ka tito lok kom Rwotwa Yecu Kricito nongo watye ka tito lok kom teko pa Lubanga. ma ocwalo i wi lobo, ma en aye Yecu, nongo watye ka tito lok kom ryeko pa Lubanga ma ocwalo i wi lobo bot dano, ka poko dano ryeko, pien en ryeko pa Lubanga ma Lubanga ocwalo i wi lobo-ni. Ocwalo wek opok ryekone, ryekone eni bot dano, bot jo ma pe guneko wigi. Lapwony bene gicwalo lapwony i ot i gang kwan gicoyo lupwonye ni lupwony opwony lutino ni te lokke ni lapwony dong kimiyo ryeko tye i wiye en ryeko moni ki ngec moni ma tye i wiye ni kimiti en opok bot lutino ma pud pe tye ki ngec i eno ni pi man bene Kricito ma Lubanga ocwalo ma en aye ryeko pa Lubanga ni en ryeko ni eni ni ticce aye me poko ne bot jo ma gin en mito ni gubed ki ngec i kom Lubanga, gubed ki ngec i kite calo myero wi lobo kikwo kwede, dok bene wek gin jo neno ni ka dong inongo ryeko neno ma Kricito omiyo-ni ci dong ibedo ki teko. Ka inongo ryeko ma kimini-ni, ibedo dong ki teko me timo jami mukene ducu. En dong miyo jo ma dong gunongo ryeko ki bot Kricito ci gin dong gunongo teko me timo jami mapol ma yam Yecu Kricito obedo ka tiyone. Pien en teko ki ryeko pa Lubanga-ni wan waneno ki i kom tic ma Kricito obedo ka tiyone. Latwo ocango. Dano ma ceng tye i kome, ceng ao ki i kome. Paco ma ceng oloyo, paco-ni nongo oyweyo. Kaka ma ceng oloyogi, ma coge oloyogi, kaka-ni nongo oyweyo. Kaka mo keken, lutwo, luwanggi oto, luding it guwinyo lok. Te loko ni, En tye ki ryeko dok tye ki teko. Ci omiyo, jo ma gin guye ryeko pa Kricito, ma gugamo ryeko-ni ki bot Kricito, ka dong gucako tic kwede, jo-ni nongo dong tye ki teko ma kicelo. Wabedo ka tito caden mapol ata ma teko pa Kricito omiyo i kanicani me CER, ngo ma teko pa Kricito obedo ka tiyone? Watye ki caden mapol ma otingo piny ma pe waromo titone wa tyeko ducu, ma teko pa Kricito aye obedo ka tiyogi, ci omiyo en teko pa Kricito-ni enoni oa ki i kom yatariya ka ma kiguro en iye. ka ma en dong ocito otyeko ticce iye, ci gin acoya wa i en lok me yatariya aye ma wan watito ni ki bot jo ma guneko wigi o ma gin gitye ka rwenyo ki tung bot Lubanga gin winyo calo lok me miyo miyo ento ki tung bot jo ma Lubanga tye ka larogi enoni aye teko ki ryeko pa Lubanga.

ma gin ryek pigi kengi ma ryeko ni gin pe gugamo ki bot Kricito ma Lubanga ocwalo en ki ryeko-ne-ni. Ryeko pa jo-ni eno ni en ebibalo ne o ityeko ryekogi-o, ityeko ryeko itimo gin ma tyeko ryekogi-o, ibalo niangi-o. Jo ma gin pe giye ryeko ma a ki bot Kricito ebibalo niangio. Jo maryek tye kwene? Lupwony cik kono tye kwene? Lubanga openyo apenga wa, Jo maryek kono tye kwene ki i wi lobo kany-ni? Lawyers madongo ma gin aye lupwony cik ma gipwonyo dano ki cik me wi lobo ma nyuto ni gin aye luryeko dong enoni gin tye kwene kong ki i wi lobo kany jone tye kwene Lubanga mito mito niang mito nenogi ni gin tye kwene. Lupyem me lobo man tye kwene. Lupyem me lobo enini ma gin gitye ka pyem ki Lubanga gipyem ki lok pa Lubanga gi gineko wigi o akaka ki i lok pa Lubanga Giloko ngegi ki Lubanga. Lupyemmi gin tye kwene? Lubanga tye ka yeyogi, gin lupyemmi tye kwene? Lubanga pe oloko ryeko me lobo man odoko me miyo? Lubanga oloko ryeko me lobo-ni, ryeko me lobo-ni, ryeko pa luryeko ma gucung kengi ma ryekogi gin pe mito jengone i kom Lubanga. Ryeko gire. Dano onongo ryeko ki bot Lubanga pien Lubanga ocweyo dano ki wic ma dong ryek ento ryeko mogo ma Lubanga dong omiyo bot dano-ni jo mukene gulokke me pyem kwede bot Lubanga i kom Lubanga pe gimito tic kwede macalo ogik ka rwode pien ka kimini gin moni omyero in iti kwede macalo ogik ka rwode, iti kwede macalo gin ma rwode tye. Ka itye laryeko, kong itye laryeko ma itye i department mene ma kimini ryeko me tic iye, kimini ryeko me tic i ngo? nge ni kimini ryeko eno ni me konyo jo mukene ento rwode tye ngat omini ni. Pi ryeko pa Lubanga omiyo jo me lobo pe gungeye pi ryekogi. Yes, pi ryeko pa Lubanga. Ryeko pa Lubanga omiyo jo me lobo pe gungeye pi ryekogi gin gin jo me lobo. Pi jo me lobo gin gitamo ni omyero gin ginge Lubanga ki ryekogi me lobo-ni. En aye gin ingeye ki Lubanga. Ento Lubanga doki miyo dano ngeyo en ki ryeko ni en Lubanga aye doki. Lubanga aye dok mini ryeko yaka in ingeyo ki en. Ento pi ryekoni me lobo-ni ma koni kwano akwana ki i buk, koni kinywali kede anywala ki i wi lobo kany ni dano ma tye ki ryeko me anywali. Meno ryeko ma kimini ma in ikato kede ki i wi lobo, meno ryekoni in dano. ci jo mukene tamo ni wek gin gibed lutic pa Lubanga onyo wek gin gibed jo ma gingeyo Lubanga onyo wek gin giti tic pa Lubanga myero kong gin giwog ki i ryeko ma megi yam onyuttigi Lubanga. Ento Lubanga dok owacci gin en pe kingeye ki ryeko ma i wi lobo, ryeko ma dano tye kwede i wi lobo-ni en aye pe kingeye ki en. Ryeko mo wek Lubanga kunge, in inge ki Lubanga, dok wok ki i Yecu ma en aye ryeko, en aye en Lubanga. Wok ki i Yecu, ijolo Yecu, Yecu lalari, iworo Yecu, iworo Lubanga kun iwok ki bot Yecu. ci ibingeyo Lubanga. Ento Lubanga pi twerone olaro jo ma ye en i lok me miyo ma watito. Lubanga pi twerone, twero ma en tye kwede, olaro jo ma ye en Pi lok me miyo ma wan otito ni pien lok ma wan otito ni tye me miyo bot luryeko tye me miyo bot luryeko awinyo wang mapol wan ducu wangeyo ka kiwacci munu kole aye luminy

Onyo gwok dano ma tye ki rwom me wi lobo man kono itye abem bem kono in latela, laloc irwom ma malo tek ki in iye i Kricito ki wai ni idonyo in bene idonyo iye ni gin mingi onyo gwoko abem bem mo ma olony. ma dano woro pi lonyone, tekke olarre wa idonyo iye ni gin mingngi, jo mukene waci can ngo ma ocweli i gin mingngi dok inen ni ka dano ringo cito bot Lubanga dano larre ci nongo can aye cwalo en iye. Ka omiyo lulonyo dong gin gineno larre macalo gik ka lucan aye, larre lulonyo wa i gik ka lucan aye, can aye cwalo dano i larre, peko aye cwalo dano i larre. luryeko me wi lobo-ni dok gineno larre macalo oming aye cwalo dano i larre, ma ka ilarre inongo in idonyo i giming aye. Ci Lubanga owacci, Jo ma Lubanga larogi-ni en aye gin jo ma guye. Lok me ababal, lok me mingming ma wan otito-ni, en aye jo ma Lubanga darogi, jo ma gilokke doko dano jo pa Lubanga, jo ma gilokke doko lutino pa Lubanga. En aye jo ma guye lok me mingming ma wan otito-ni, guye lokke me doko luming. Meno gin ma Ginacoya waco. Lujudaya gimito neno lanyut mogo. Lujudaya ma gin aye onongo yam jo ma Lubanga onen botgi, jo ma yam Lubanga oyerogi, gubedo macalo demonstration nation. Jo-ni enoni onongo yam Lubanga onyutte botgi con, gin gubedo ka neno lanyut. pa Lubanga gubedo ka neno lanyut pa Lubanga nicakke wa i kom Ebraim ma Lubanga dong ocako cako te te te te larre te larre kicako ki i kom Ebraim Lubanga obedo ka diro lanyut madongo bot Ebrahim. Lubanga ocito ocako diro lanyut madongo bot Icaka. Lubanga odiro lanyut madongo bot Yakobo, lanyut madongo mumiyo olaro jone ki i kec kun kicato Yucepu macalo opii. Meno lanyut madongo ma Lubanga onyutte kwede bot jo Icrael ka jo-ni gua ki i Ejipt ma Moses telogi. Jo-ni gin guneno lanyut ka nam bannye, nam bannye doko ngom mutwo. ci jo-ni guneno lanyut, jo-ni gin guwoto ki Lubanga i dye tim, jo-ni guwoto ki Lubanga i dye tim, Lubanga obedo ka nyuto lanyut mapol ata i dye tim kunu. lanyut madongo kibedo ka pitogi ki mana kibedo ka pitogi ki aluru kibedo ka larogi ki cing lumerobgi kaka mapat pat ma gin gilwenyo i komgi Lubanga nyuto lanyut madongo Lubanga obedo ka nyuto lanyut niwuok ki i kom lunebi madongo. ci omiyo jo Lujudaya gunyibbeo ni ka Lubanga tye, kanya Lubanga tye iye, omyero lanyut mo obed ki kanyo. Pien gunyibbeo ki lok me lanyut dong. En omiyo Ginacoya wacci. Ki tung bot Lujudaya, gin dok yenyo mere lanyut aye ni ka ada lokwu ma wun wutito-ni tye lok me ada, lok i kom yatariya, ka tye lok me ada myero wanen lanyut mo, wunyutiwa lanyut mo. Ki jo Grik, giyenyo mere giryeko Ento wan giwa watito pi Kricito ma yam kiguro i kom yatariya, ma lokke ki tung bot Lujudaya obedo lok atata, ki bot Lurok nen lok me miyo. Ee, iwacci, Lurok, Lugrik, meno Lurok, iwacci ki bot Lurok-ki, gin giyenyo ryeko aye, ki bot Lurok-ki, gin giyenyo ryeko. Ma ka yen ibedo latit lok pa Lubanga kit ma an atye ka tito, wan watye ka tito kanyi enini, Lurok dok yenyo ryeko aye, ni dan-ni eni mono oryeki, onongo ryeko ki kwene, onongo waraga me rwom me kwanne rom mene tye ki digri adi? Meno lurok yeyo en lakakanyi aye yako wek gin giniang i komi ni ada in dano ma Lubanga ooro aora. Gin myero iwok ki i ryeko, gimyero inen ryekoni aye. Ento wan ki tung botwa. Watito giwa pi Kricito ma kiguro i kom yatariya-ni. Wan ki tung botwa watito lok ma kiguro ki Yecu i kom yatariya-ni, ma ki bot Lujudaya tye lok me ngo? Lok me miyo. Tung bot Lujudaya dong ginenowa calo lumiyo aye, aye gitye ka timme. Meno aye Ginacoya ma Lubanga onongo ni omyero waniang pien ni ka wakwano Wabikwano gin ma Lubanga otiyo i kom lupyem ma guloko ngegi ki Lubanga i karegi ma guloko ngegi ki Lubanga pien dano Lubanga pe otwonu dano gin mo pe tye gin mo ma orem ki bot dano. Ba ngato mo dok twero waco ni, Lubanga koni kong tim gina kit man kong Lubanga otyeko ticce maber. Lubanga omiyo jami duc omiyo ryeko ki niang bot dano adada dok bene omino dano wek dano gunge ryekone en Lubanga, omino dano dok ryeko me lubo kor ticce en Lubanga, me roto kor ticce en Lubanga. Pi man, Lubanga omiyo dano ocako roto jami mapatpat kit ma en ecweyo ki cwec kwede. Lubanga ocako omiyo dano ocako ngeyo kit ma en ecweyo kong wa i Lubanga omiyo ryeko bot dano wek dano guroti ngo ma en etimo i kom dano pien dano ka tye i boc. ma tye i bandol man ma kiboyo luluc kita an dong atye i eni-ni ee ki kita in dong itye i eno-ni. Ngat mo pe ngeyo ngo ma tye i iyi, ngo ma tye i dul komi, dul komi ma iye ngo ma tye iye. Pe man Lubanga omino dano ryeko wek dano orwat kor ticce. Ni dano en na dano tye ni mono kicweyo dano nining? Ngo ma tye i kom dano ikubo dano nining kibedo akubone nining? Ci inongo ni Lubanga omiyo ryeko bot dano, dano oroto oko cwecce kita en ecweyo ki remo kede, eh? omiyo dano ryeko me rotone Dano ngeyo remo, dano ngeyo nying remo ma tye i komgi ma obedo pi ryeko ma Lubanga ominogi dano ngeyo nying remo, remo mukene kilwongo ni red cell mukene kilwongo ni white cell mogo kilwongo ni ngo omino dano ngec ni Pii kite bedo kene i kom dano, pii gitye kene ki remo nyo ni yamo bedo nining i kom dano? Wok ki kwene, ngo ma konyo dano ki yamo? Lee tye nining? Oriyo gitye nining? Ngo gin? Lubanga omino dano ryeko, dano okwelo lok kom jami ma i kom dano weng ki kore kore kore kore wa ki kit two ma mako ka kabedo mo-ni. Ki kit ngo ma ki rot wek ka two omako kaka mo ni ki kony ki dano ni lubanga omiyo ni gi ryeko bedo ni ka otimo ki gin na kit man konyo lakany ka otimo kit man konyo lakany ka otimo meno ryeko ma lubanga aye omiyo ki dano lubanga omiyo dano ryeko me roto yamo dano ngeyo wa nying yamo Kipoko wa nying yamo ma kome pe nen-ni, dano ngeye woko. Lubanga omino dano ryeko ma dano cito kwede wa i dan polo kacacacaca ka yenyo jami mukene dok ma gin peya gineno kome, gicito wa i dwe kwede kunnu. Kicito acita, meno ryeko ma Lubanga aye omiyo ki dano. Jami ma tye i te ngom piny kany Lubanga omiyo dano aye oroti wek onen kit ma en acweyo gin ma tye i ngom kany kwede. Moogi tye i ngom, pii mukene tye i ngom, kudu ngor tye i ngom, oroti, lonyo mukene tye i ngom kany calo golgi, makirorigi. kun ongo oroti wek okonywu i wi lobo me kwowu. Meno ryeko ma Lubanga omiyo ki dano, ci omiyo dano ongeyo kit jami duc ma tye i wi lobo. Pe kwanne tum, ka imito ngeyone, cit i buk ma dong gin jo ma Lubanga omino gi ryeko me rotone gucoyo gucoyo ni wanongo gin kit man tika, wanongo gin kit man tika, dong dwong ata en ni dano cito keken i gang kwan ka kwanone-ni. ka kwano kite ki roto kwede ki lok kom jami pa Lubanga ma Lubanga ocweyo ci dong dano doko ryek dong i wang ngene dong langec piny mada langec piny ber pien oroto ki nyuto en ki pwonyo en ki kit gin ma Lubanga oyubogi ongeyo mukene-ni. Ento, Ginacoya waco ni wangeyo nucu nucune, mapol ata pud okammeo ma pud peya kingeyo. Ma bed dano pud tye ka medde ameda, Lubanga bene pud oyerogi ni gin owot ki lobo wek gin gunen ryekone, meno ryeko pa Lubanga. Meno ryeko pa Lubanga. Ento dong en ni ryeko pa Lubanga ni eni ni en aye omiyo dano wi dano otinge wi dano doko dit dong ni gin dong gin giromo gin dong pe tye gin ma loyogi. Ngatu mo ma loyo gi bed dong pe. Jo mukene dong ocako pyemo bene ni Lubanga bed dong peke. Kun ma en oroto jami pa Lubanga en oneno, ongeyo ni we lakek gin mo bedo pe ada, gin ocako cake kene kede kanyo, wi lobo ni cake kede kene kede kong. Anga ki kwanyo ki kwene en wi lobo ena wun wuti kwede? Jami onya i dan polo ki jami mukene weng ma wun luryeko wutye ka roto ne onongo gi dong dwong ata-ri Anga muketogi kany aketone peke? Okette nining? Man onongo myero luryeko ma jo ma dong Lubanga oyabo wanggi omirogi ngec mapol-li onongo jone aye omyero gubed cok ki Lubanga, jone omyero gumar Lubanga. Margi onongo myero obed lamal i kom Lubanga ma pe me tuk tuk. Onongo myero gin dong omar Lubanga ma pe dong me tuko tuko. En dok aye inongo ni gin aye dok guloko ngegi ki Lubanga. Meno bedo calo kite kiwaci ni raa, wod raa, wun wungeyo raa, raa ni ma bedo i pii i kulu ni. Raa tekwaro gipat mada, twon raa ma en aye Babul pe mito latin laco, pe mito ni min raa onywal latin laco. Ka onywal latin laco-ni rab te onekone obed tin-ni.

dakone bene, en otyeko nywalo laco twon raa pe mito laco mito ineko mumiyo min raa bene dong megi raa bene Lubanga dong omini gi ryeko wek kodi ka co. Pe otumu ki bot raa, omiyo min raa ka dong mito nywal, cito wa lak cito wa ka mabor wa i cere mukene, ee, ka nywal kene kene kunnu iwotte kunnu i matenitine, iyenyo mere pire kene, ma twonne bene pe ingeyo ni min raa tin dong onywal. Ka min raa oneno ni inywalo aa latin nyako. ci wiro dugu kede o cen i ganggi dong kidoto ki kenyo. Ento teke ineno inywal latin laco kano ki kunnu, eh, kano kunnu, wiro dugu camu kal dwe, pange pange pange wa ic- wa i- wa icito yung tung kupoto ceng kara nongo tye ka cito yung ku- kutuc ceng gone gikwica cito i kadot cito dot wa kwica wa icuda yaka dong wiro gono yaka dong tuc. Wonne pe ngeye ni onywalo latin laco. Latin laco-ni kidoto i oring, refugee camp, ee, kidoto wa i dye lum i oring kunnu. Ee, ka dong oteggi ki kunnu, gin ma dong minne woto kwede i olet ka ma gin gitye ka camo iye gin ki twone-ni, en bino.

Wang oteggi ma dong obino oporo bot tyene dong dit romme me ka wotne, ci dong nyuto kome o ka maleng. Ineno tic ara? Nyuto kome ka maleng wai co dong makke ki weri. Tekki en laco wonne neno tukke i kome jone makke joni gone Kenyo gone kenyo ka kibwoyo ringo cito dok pud cito ka tego wa i kerwa pud peya romo en ka odiko ma ayoko odugo joni gone wang mubwoyo wonne oryemo o pe ladit bene nongo dong ote tego wang oryemo o ki i diu lette enoni en dong leyo gang leyo gwoko minne dong ki mon ma tye kenyo meno aye tekwaro karagi eno en omiyo bene Dano gitamo ni omyero gin gipor kor tyengi ki Lubanga. Myero ipor kor tyengi ki Lubanga ka kor tyengi dong rwatte ki meke Lubanga. Ento ka awera wai ni ada yin dano dano ma mwaa ma ito meri uu. Ka ito, tin bene pe ibuto cabit acel, nongo ilic ceo ma ka pe kigwoki, pe kiwiro yat, pe kituci ki yat mo, pe kiketi i pee me jino, me jino ringo komi mudoko lyel-li. Cabit acel nongo itobo ilic ceo, idoko pii imolo weng. In iporo kor tyeni ki Lubanga? Iromo poro kor tyeni ki ngat ocwei? Pol kor tye ni en aye cayo Lubanga, kwero Lubanga ki ryeko ma dong kiroto. I kare ni wa lobo dong tye ki gin ma gilwongo ni teknoloji, ryeko ma lamal me roto jami ma lamal dong, en jami ma gin giroto ma lamal-li mogo dong giroto jami maraco. mogo dong kiroto me cato wil, tye two mogo ma kiyubo ayuba me cato wil, lucat wil madongo ma dong gitye i wi lobo kiyubo two, ka kiyubo two ci kicwalo i wi lobo kunnu, ka two dong ocito i wi lobo two nya i kom dano nongo gin guyubo anti-reo, nongo gin guyubo yatte-o. Ka dong onya i kom dano kunu ma dano dong wayai wato, dano dong watum yai, dano dong watum yai, ci iwiny ya twoni dong eroto, eroto dong me dong kikel dong me agwera onyo kicwalo dong i kor two kunu, dul lim ma dong kicwalo bot jo muroto two yat-ti, meno dong lim kwo. Kicwalo botgi dong. Meno kit me cato wil. Kit ma wi lobo tye ka cato ki wilgi i kom Betini, meno ryeko muballe, ryeko muballe, ryeko me pyem ki Lubanga. Kitimo jami maraco i kom cwec pa Lubanga, kitimo tet maraco i kom cwec pa Lubanga. Tye luryeko me lobo mogo ma gin gutito jami lweny maraco raco mo ma ka iwei kicako tic kwede tinni tyeko wi lobo wun iyub wi lobo dong lingo meno ite pa dano ni gin dong iromo guporo kor tyengi dong ki Lubanga ento adadane ni jami lweny pa dano romo Lubanga. Dano romo lweny ki jami lweny pa dano i kom Lubanga. Pe dano mito lweny ki jami ka kiwaci ni in itye ka lweny i kom Lubanga nongo itye ka lweny i kom dano pa Lubanga. In pe iromo tingo jami lwenyi, pe iromo tingo atomic bombi, pe iromo tingo mijail ma meri me cito kwede ni iyenyo Lubanga mo tye kwene wek acit acel. Pe inongo Lubanga inongo kwene. Ngat ma ka tye ka lweny i kom itinni ma in ibino inongo idwogo kunu ki capar nyo icito capar ibino inongo gitye kong pwodo lutino kinyono man idiyo ngute ingom igoyo man kitongo man nongo ingido ata ata kitimo nini in pe ingene gitye ka lweny i komi nongo ice ilweny i komi wai. Nongo gitye ka lweny i kome, pi man jo ma gitye ka lweny i kom dano pa Lubanga gitye ka neko dano pa Lubanga, gitye ka celo dano pa Lubanga ki jami lweny madongo ka kiyubo kitemo i kom dano pa Lubanga. Jami lweny mareco ma kiyubo, kiyubo mogo macalo two, kicwalo bedo calo gemo ma kicwalo i kom dano. Jone tye ka lweny i kom dano pa Lubanga, jone tye ka lweny i kom Lubanga, ene aye tye ka lweny i kom Lubanga. Ci Lubanga ling Lubanga obiling adada i neni pien in inongo dano tye ka pwodo lutinni kadi ka igoro rwom mere pe dong iye ni twara ato ki i tyen atin dong ineko ki i tyen atin dong pe itwero nywaro ganga ma kun an koma tye kadi ka bed ni inge ni dong agoro ibedo ka pwodo lutinna ineko lutinna kene ato ki lutinna min latin nyo won latin ye ilwenyo Tika odong tin ki i tyenna? Ci ka in ihero lweny i kom Lubanga, i kom lutino pa Lubanga, itye ka nywaro ginakena pa Lubanga, nongo icako lweny i kom Lubanga. Lubanga pe biling, pe obiling matwal, pe nen anena ki wangi niling ni tim kwede kenyo. Itimo kwede kenyo i kom dano pa Lubanga. Nongo iyero lweny i kom Lubanga. Mom aye i kare mukato angec dano oyero lweny i kom Lubanga, oyero lweny i kom ginaketa pa Lubanga, i kom dano weri, pien tekki in itye ka timo dano weriwu marac, nongo itye ka lweny i kom anga? Nongo itye ka lweny i kom Lubanga.

ci Lubanga pe biling mumiyo i kare ma dano ocako lweny i kom Lubanga ma gitye ka tiyo jami maraco i kom dano luwotgi Lubanga pe oling wek kong wanen ngo ma Lubanga otiyo i kare ma dano aye olweny marac i kom Lubanga Korinti acakki cura abiro wacako kwanone ki i ceng acel wa gik i ceng angwen.

ki lee ma kikwero aryo aryo twonine ki minne ki winyo me polo bene abiro abiro ma co ki ma mon wek kit kwayigi obed makwor. i wi lobo ducu, piyero dong nino abiro ka dong abimiyo kot cwer i lobo nino pyerangwen, dyeceng ki dyewor bene bene ci i gin ducu makwo ma yam aketo-ni abijwerogi woko ki i wi lobo. ni Lubanga pe lingo alinga dok bene pe neno lutim areny anena ki wange, pe neno lunywaro anena ki wange. Ka kitye ka nywaro gin ma en eketo i wi lobo, Lubanga pe neno anena dok pe ling dok pe neno ki wic muding ma pe dong tamo wa gin mo ma iye kulu. Mumiyo i kare mukato angec ma dano oyelle ka lweny i kom Lubanga, ka balo ginaketa pa Lubanga, ki dingo ki lwak bal maraco madongo, Lubanga pe oling. Lubanga owaco bot Nua wacci, Nua, aneno dong bal pa dano, anguto dong pi cweyo dano. anguto nicakke dong tin amoko tamma ni aye me timo aranyi dok aye me kwanyo kare me timo aranyi i kom jami ma an aye acweyo kekena ni abityeko giu liweng pi anywa pa dano par yeya in keken aye iyomo cwinya. Par yeya wek ilar jo ma i odi ento kong itit bot jo mukene wek gin bene gunge ngo ma bitimme ci nongo nua obedo ka titone ni Lubanga wa i kore obicwer nino pyerangwen dyewor ki dyeceng ginakwo ducu gubitum woko ni weng wa mo pe obidong i wi lobo. Pi man Lubanga mito ni wapar yeya wek ka kot-ti ocakke nongo wan ducu waringo olar i yeya. Dano obedo ka nywaro, Nua obedo ka yeto ayeta, oloko lok me laro dano, lok me larre. ma nongo obedo ka titone ni gin guloko odoko lok me miyo en kit ma kombeddi-ni kiwaco-ni ni lok me larre ki yatariya pa Yecu-ni obedo lok me miyo-ni dano owinyo lok me larre ma Lota nongo obedo ka titone macalo lok me abang bang mo ata lapoya ma wiye obale abala pien dano neno lobo kit ma opeto kwede ki piny dano neno cogi godi madongo ma tye wa malo ci gidok ka nyero coki gicito ka nyero nwa kinyero nwa wa i in ipo ya in lapoya ipo dong. Kite wunu ni kot ngo ma cwer po pinyo liweng wa wi godi ka ca weng kot ngo ma cwer ki nywaro nwa oloko odoko gin anywara ka wi lobo nwa obedo ka payo yeya ne mot mot ki neno calo lapoya nyo ka nwa oyubo yeya i kit ma lubanga oyubo miro en oyubo weng ma dong otum nitap ci lubanga wa ci In aye dong ibibedo lalar pa gin ma kwo mukene-ni, in lalar, nongo walwongo ni lalar, mumiyo wularo jami ma kwo weng ma Lubanga owaco ni pikgi dong gin gucito iye, yeni ca-ni obedo tango kadi calo Lubanga kobedo itiyo tango-ni, larre in inongo Lubanga tiyo tango ilarre kany madwong ata. Yeyane ca obedo to, in bene iromo cayo ine ni en yeyane ma titidi ni kong oromo i ot acel keken-ni romo coko wa lyecgi, romo coko wa lee tim madwong i owa weng ki gin weng ma tye i wi lobo-ni ento ka pe lok goba mogo. In awayi ni yeni ca obedo tau, Lubanga oyubo mere cal gin mo wek inwak oyube wek obed calo doggola me donyo pa jo ma jami ma en mito larogi, ci i kare ma gudonyo ci Lubanga oyabo i iye ni i taune opiko jami mukene weng ma tye i wi lobo i welgi ma ma nwono ma giwaco nwono ci nwono olaro ento Lubanga pe oling. Lubanga pe oling otyeko jami ma i wi lobo labongi kica Lubanga ka dong ongolo kica ne ni tin dong kica peke gino mo keken ma kadi ka gin na ber kadi ka anyira mabeco

Arenye, Lubanga ka wai itimo arenye en aye ni timo arenye i kom dam kom jami pa Lubanga ni. Ka Lubanga wai itimo arenye i komi, pud okwanyo kare me timo arenye i komi kadi in kekeni ni itimo arenye i kom dano a dong oramo wek an dok kong aneni itimo arenye i komi. Komi pe pe bimaro. I kare ma i kare ma Kerode obedo ka timo areny i kom lukwena, eneko lukwena dong oyare dong nyinge dong pe wacce. Lubanga wa wek kong anyut areny na latin areny latinne mere keken ma Herode obedo i kom kom

Bedo ki koti kofir, bedo pe ki boyo kome dong ki kit bongo mo, bedo dong pe ki mako ki cing, ki toko atoka ki ciperi me latin arenyo mo mere ma titidi mo ma Lubanga onyuto i kom lanywa ma larenyi. Ci Lubanga owacci. Pe tye ryeko pa laryeko mo ma obidong ma en pe etyeko. Ka en ryeko ni ni, in itamo ni en ryeko ni, en aye in ilokke kene i kom Lubanga. Pe tye ryeko pa laryeko mo ma obidong. Ibityeko ko, pe tye niang pa laniang mo ma iwai inge niang twatwal ma obidong tek iniangi ilokke me lokke me timo ki ginaywara nywar i kom ginaketa pa Lubanga ma tye i wi lobo.

Lobo-ni tye ki agikkine, jami ducu ma tye i wi lobo-ni tye ki agikkine pe tye gin mo ma bedo i wi lobo kany matwal kit ma kiwaco ni bedo dong pamanen gin mo keken ma in itimo i wi lobo kany nge ni agikkine tye ento ka neno nongo wan ducu watye ki ngec. ni gin ma an atimo i wi lobo-ni laminani tye, Rwode tye onongo myero adwok deyone bote myero apwo en kene ka twero myero ati ki ticce bene kadi ka bed atiyo tic mukene. ma en omina, ento myero ami karena me tino tic pa Lubanga i yo mo ma an bene aneno ni kakany an aromo tino ne kadi ka bed an agoro kadi ka bed an lacan kadi ka bed an lalonyo kadi ka bed an latim ngo aromo tyelo lakany aromo timo man pi nyuto pwoc ca bot ngat oketa ci omina jami. Onongo myero dano ducu gubed ki pwoc aye, pe mere dano myero opwore kekengi, dano pe myero opwo i Lubanga ki gin ma Lubanga omiyo bote, ki ryeko ma Lubanga omiyo, ki niang ma Lubanga omiyo, ki dong piny ma Lubanga omiyo, pe myero opwonyone ki Lubanga. Agikkine tye, biloko man wek ka Lubanga oyabo wangi, ki lok ki en oyabo yite ki lok ki en ogonyo tammi ki lok ki en olokke odok magoba boti nong magoba ki i lok pa Lubanga macalo man wapwoye matek Lubanga omini wu gung wun jo ma wuwinyo lok pa Lubanga ka wuketo i tic Lubanga omini wu gung